Men siziň bilen siziň beýniňiz barada gürrüň etjek. Bu siziň beýniňiz, ýagny bu siziň beýniňiziň şekillendirişi. Beýniň elbetde eli ýok, ol öýjüklerden we başga strukturadan düzülen. Görşüňiz ýaly, siziň beýniňiz ynanyp bolmajak zatlara ukyply. Ýöne siz köplenç öz beýniňize umytsyz garaýarsyňyz. Onuň köp zatlardan baş çykmaýany üçin siz öz beýniňize sögünip başlaýarsyňyz. Aýdaly, siz mekdepde sapagy düşünmekde, meseläni çözmekde ýa-da bolmasa täze ukyplary öwrenmekde kynçylyk çekýäňiz. Ah, men onuň ýaly ökde däl ýa-da güýçli däl, men mydama şeýle bolaryn. Şeýle pikirde bolmaklygy bes ediň. Sebäbi, akyl taýdan güýçlülik ýa-da gowşakgyllyk, bu ömürlik kesgitlenip goýlan zat däl. Eger siz bir sapakdan gowşak bolsaňyz, bu siziň mydama şol sapakdan gowşak bolup galjagyňyzy aňladanok. Siziň beýniňiz kämilleşip bilýär, siziň beýniňiz ösüp bilýär. Eger beýniň içine girsek, bu kiçijik zada neýron diýilýär. Neýron, bu beýniň öýjügi. Bular ýaly zatlardan ýüz milliarddan gowragy biziň beýnimiz düzýär. Başga söz bilen aýdylanda, biziň beýnimizdäki neýronlaryň sanynyň on üç essesi Ýer şarynda dogup ýaşap geçen adamlaryň sanyndanam kän. Bärde öýjükler bize pikirlenmäge kömek etýär. Size düşnükli bolar ýaly ýekeje neýronyň adyna Myrat diýeliň. Bu Myradyň ýeke özi biziň beýnimiziň pikirlenmegi üçin hiç zat edip bilenok. Hatda bir stakan suw galdyrmaga-da ukyply däl. Ýöne onuň dostlary bar. Meret, Aman atly başga-da neýron dostlary we şuňa meňzeş ýene bir dosty, ýene bir dosty, ýene-de kiçijik dosty bar. Siziň beýniňiz muskul ýaly özüni alyp barýar. Eger aýdaly, siz öz muskullaryňyzy ösdürmek üçin agyr daşlary göterýäňiz we ol türgenleşikleri yzderlikde, her hepdede, her aýda, her ýyllap dowam etseňiz, şeýle dowam etmekligiň üsti bilen siziň muskullaryňyz öser, ýagny siz kaçok bolarsyňyz. Ýöne muskuly hiç zat etmän ösdürip bolanok. Bu zähmeti we azagy talap etýär. Has dogrusy, şowsuz synanyşyklary. Siz ilki synanyşýarsyňyz, soň wagtyň geçmegi bilen öwrenýärsiňiz we iň soňunda ol iş size başartýar. Ýaňky agyr daşy galdyryp bilýärsiňiz, çözmekligi synanyşan meseläňizi çözýärsiňiz. Onda neýronlara gaýdyp gelsek. Eger biz bir zat hakynda pikir edip, kellämize agram salsak, biziň neýronlarymyza hem agram düşýär we şol agram wajyp zat. Sebäbi haçanda neýronlara agram düşende, olar biri-biri bilen çatyşýar, olar biri-biri bilen birleşip başlaýar we olar biziň beýnimiziň içinde şular ýaly gür birleşen tory emele getirip başlaýar. we elektrik signallaryň kiçijik wortuny şol torlar boýunça gitdigiçe köp we has netijeli geçirip başlaýar. Beýle diýmeklik siziň çalt pikirlenip başlanyňyzy aňlatýar, ýagny siziň beýniňiziň güýçli bolup başlaýar. Bu başgaça beýniňiziň muskul artdygy diýiligi bolýar. Indiki gezek öz-özüňize men muny başaramok, bu maňa örän kyn diýmezden ozal, Beýniňizdäki neýronlar we olaryň dykyzlygy barada pikir ediň. Aslynda neýronlaryň birleşmesi näçe dykyz bolsa, ýagny beýnimiziň içinde bir neýronyň goňşy neýronlar bilen çatyşmasy näçe uly bolsa, şonça-da biziň beýnimiz güýçli bolar we beýnimiziň pikirlenme bölekleri has kuwwatly bolar. Dogry ýol bilen öwrenilende, näçe kynçylyklaryň üstünde köp işleseňiz, şonça-da neýronlar birlikde işlemekligi öwrenişýär we güýçli bolmaklygy eltýär. Ýagny, bir zat öwreneňizde kynçylykdan gaçmaň. Hiç haçan yzda dolanmaň. Şol beýniler kämilleşdiriň we mydama ýadyňyzda saklaň, siz hemme zady öwrenip bilýäňiz. Şu wideo Han akademiýasyndaky beýni barada berlen wideo sapakdan iňlis dilinden türkmen diline Takyk bilim tarapyndan terjime edildi. Diňläňiz üçin sag boluň.